Бүгүн биһиги дьарыкпыт аата иһитиннэрии уонна биллэрии диэн. Бүгүн балаҕан ыйын сүүрбэ тоҕус күнэ. Эһиги санааҕытыгар иһитиннэрии уонна биллэрии диэн тугуй? Мындах айдыахха үһү. Отон дьонмор ыстаан дьахсыт. Так, өссө. Көрөбүллэрэллэр Ата иһитиннэриитин Сөп, манна кыра туох биэрэрин айыха. Сөбө курдук биэрэбин. Тылын олоҕун көрүн. Ханнык тыллартан үөскээбит тыллар? Чара маннык кэтэхпитинэ маннык Ол ата тугар ким эрэ тугар этэрин истэҕин, оттон бэн биллэрэҕин. Например, своему мышление круто. дьон иһитин умна биллин диэн Аха. Биирин, биирин мин көннөрү истэбин, биирин буоллаҕына көрдөхпүнэ эбэтэр аахтахпына тугары билэбин да. Ити ханаабыт биһи уопсай Быраабылаларбытын кытта сөп түбэһэр да суох да диэн билигин көрүөхпүт. Иһитиннэрии диэн биһиэхэ маннык быһаарбыттар да. Лев Стручков ааҕан иһитиннэр эрэ. Иһитиннэрии диэн аата да этэрин курдук тула тулалыыр эйгэҕэ күннээҕи олох туох саҥа баар буолбутун араас сонуну иһитиннэрэр кэпсиир сэһэргэһиин тиэкис ааттанар иһитиннэригэр кылаас оскуола Олоххутта аан дойдуга туох уларыйыы тахсарыгар тиийэ кэпсиэххэ сөп. Биһиги арайдьыйынан, тэлэ тэлэбиисэринэн күннэтэ истэр сонуммут эмиэ иһитиннэригэр киирсэр иһитиннэрии тыла-өһө, судургу ис хоһооно кылга чуолкай буолар, бэйэ санаата ийэтэ күүстүбэт, онон дьала истиилигэр чугас. бу иһитиннэрии туһунан. Көрүҥ эрэ, сайын иһи осуна хайдах сынньандыгытый? Онна хайдах сынньанныгытый, туох гындыгытый, манна хайдах туох диэн иһитиннэриэҥ орокко эбит? Аҕыйах этиитэ хоруйа хайын эрэ туохтан хаалыгытый?

Оҕуруот хас кута хаспытым диэн ротмотах буллахпыт диэн көрүҥ эрэ иккилии тылтан уһаабата диэ тиийдэрбит атар үс тылбаах этиини ким этиэҕэй абхазияҕа бабытым онно минрицаҕа баар этим Онно туох баар этэ диини? Рицаҕа баар этим. Рица? Маннык да. Аха. Эбээбититтэн Абхазияҕа тиийэн хаалабыт Рицаҕа. Чэ боллу. Өссө тугун

Сөп. Дьэ бу туох а, бу иһитиннэрии оҥордубут биһиги. Онтон а, биллэрии диэни көрүөххэйим. Быһаарыыта эмиэ кылгас. Аня Гуляеваҕан иһитиннэрэрэ. Хаһан ханна туох буоллаҕына туһунан аҕыйах тылынан кылгастык чуолкайдык этиллэр суруйуллар. Иһи биллэриини ханна көрөөччүгүтүй? Ханна ааҕааччыгытый? Хаһыатка телевизорга радиоҕа интернетка

Сөп, мэмэни эмиэ төһө баҕара гына уһатан биэриэххэ сөп. Көрүҥ эрэ, биһиэхэ улан манна бу тиэмэҕэ сүрүннээн биирэр чили баар, икки тиэкис бэриллэр, бу хайата биллэрии, хайата иһитиннэрии буоларын баһарыахтаахпыт. Сөп. Бастакы тиэкиһи Готовцева Виолетта ааҕан иһитиннэр эрэ. Дириэктэр кэлэр өрөбүлнээҕи баскыһыанньык туһунан кэпсээтэ. Төрт сүүс сүөһү киирэн хотоно тутуллуохтаах, ол иһин өрөбүл аайы нэһилиэк үрдүнэн баскыһыанньык оҥоһуллар. Улахан дьоннуун, оскуола оҕолорунуун бука бары үлэлии тахсыахтаахтар үрдүкү кылааска уолаттала уолаттара сүгэлээх бэһис алтыс кылаастара уолаттара уонна кыргыттар эрбиилээх бары иккилиитэ аһыыр астаах үлэ таҥастаах кэлиэхтээхтэр мустуу сарсыарда аҕыс чааска оскуола таһылар сөп үчүгэй махтал иккис тиэкиһи амира игнатьеваҕыға Мин аҕа саас дьа дьыбарыһыаҕар дьарыктаммытым төрдүс сыла сир-симэҕэ ансаамбылга уонна Тыыннаах тыл диэн литература ку куруоһугар дьарыктам дьарыктан дьарык тааннабын дьарыктанабын үҥкүү алыпа алыптаах эйгитэ татьяна михайловна кэлбит кэлбитэ онтон тыыннаах тыл куруһугар лина семеновна ыытар манна саха тылын литературатын дириҥиттэн үөрэтэбит курок куруһуоктарын куруһуоктарым инники олохпор туһалаах буолуохтара диэн эрэнэбин Чэ, чэрэ токуйдуоххайын хайата иһитиннэрии буолары хайата биллэрии буолары Үөһээ биллэрии бастакыта. Так, Иккиһэ иһиннэрии. бастакы тиэкис биллэрии диир, э, иккис тиэкис буоллаҕына иһитиннэрии диир. Э, Сөбүлэһэҕит туу, кимэр атын санаалаахтын. Сөбүлэһэбит. Сөбүлэһэбит. Э, Сөбүлэһэҕит. Аны билигин дьэ э, сүрдээх уустук э, сорудах биһиэхэ э, иһитиннэрии биллэрииттэн туох атыннааҕа эбитий? Э, Биллэри итии көрдөрөр тугу оҥорорун Онтон иһитиннэрии. М, ай да Тугу эрэ кэпсиир бэйэтин туһунан А, аһа. тугу туһунан М, Баҕар буолуон сөп. Мгм. Үчүгэй. туох майгыннаһар өрүттээхтэрий кинилэр иккиэн предложениеларга бааллар һэп ини чуолкайдыахайынгара этиилэрэ туга майгынныырый иккиэн туга эрэ этилэр кэпсииллэр Так, ари чуолкайы хохма өсө чуолкайдыха наада. Кэпсииллэр диэбит болдахтыки. Бу бастыка туохпутча баар болдун. Сөп тылын өһүн көрөбүт. Тала өһө туох атыннааҕы. Тула иһэ. Майгыныыр дуу, ким бит туҕаратыннахту. Биллери тухары информацияны нисии гынар а потом иһитиннэри Боростой бэйэтин туһунан тухары туһунан кэпсиир Аха, эмиэ кэтээн диэххэ да. Мгм. Үчүгэй. А, көрүҥэр оҕолор, ол аата бүгүн биһиги а, бэйэбит күүспүтүнэн, бу алта сылы кылаас күүһүнэн иһитиннэрии уонна биллэрии туох атыннааҕын уонна майгынныһар өрүттээҕин быһаарыстыбыт. Сөп. Э, бүгүҥҥү сорудаххытын бэйэҕит талан ылаҕыт. Э, ким иһитиннэрии суруйуон баҕалаах баар буоллаҕына биһиги бес он төртүс эрчиллиини көрөҕүт. Онтон ким биллэрии суруйуон баҕалаах бес он үһүс эрчиллиини көрөҕүт. бес он үһүс. Ааҕыҥ эрэ, хорудаҕын уонна ыйытыҥ эрэ туора өйдөөбөтөхпүнэ. Биохоньиис примернай биллэриинэ вопросу-прям оҥоруохтаах тохтур. Ааһа, туох хайаан даҕаны мин наадыйар биллэриим диэн буолбатах, угунан баран а, тугу эрэ а, биллэриэххитин баҕарар буоллаххытына а, дьиҥнээх да буолан сөп буолаа дии. дии. Айыпта. А, что? Оттон бииһон төрдүскэ буоллаҕына а, биһиги иһитиннэрии оҥоруохтаахпыт. Культура, искусство салоннара диэн тиэмэҕэ республикаҕа буолбут тэрээһиннэр тустарынан иһитиннэриитэ оҥорон диэн. Миэхэ итибар. Дьэрэ. Ити биллэриигэ диэн олото туох бээн киҥин хобиаан. Дьэрэр тугэрэ хайдаҕы барда. Бэйэҕэр сыһыннаах биллэриин. Аа, хорошо. Оччоҕуна ити бэһис он бэһин үһүс на бэһин төрдүһү оҥоробут дии. Мгм. Биири талабыт дии. Онон. А биири талаҕыт. биири талаҕыт. Аа,